Il-qari huwa attività personali daqskemm pubblika. Il-palk ħieles, dak li bl-Ingliż jissejjaħ open mic, huwa pjattaforma tajba sabiex awturi ġodda, emerġenti u stabbiliti, Jaqsmu xogħolhom fil-pubbliku, quddiem udjenza f'ambjent informali, bħalma tfissrilna Leanne Ellul.
It-terminu palk ħieles jirreferi għal dak li bl-Ingliż nafuh bħala open mic. Huwa spazju miftuħ, kif jgħid l-isem stess, palk ħieles, illi jistieden fih nies differenti minn oqsma differenti fil-fatt biex jagħtu l-prestazzjoni tagħhom. U meta qed ngħidu nies minn oqsma differenti xi nfissru biha? Jista' jkun xi ħadd li jikteb il-poeżija jew il-proża li jiġi jaqra quddiem udjenza, imma jista' jkun ukoll xi ħadd li jdoqq jew jagħmel stand-up comedy jew irid jgħid xi aneddotu pereżempju jew anki Dak li jkun jista' jaqra xogħol ta' ħaddieħor. Jiġifieri purament huwa spazju miftuħ illi dak li jkun iħossu komdu fih li jesprimi lilu nnifsu eh, biex jaqsam eh, l-kitbiet kif qed ngħid il-mużika eh, jew xi prestazzjoni oħra illi jkun jixtieq. Il-Palk Ħieles ma bedix ma inizjament biex ngħidlek, kien hemm entitajiet oħra illi ħarġu b'din l-idea, b'dan il-kunċett li jkun hemm mikrofonu, jkun hemm ħin allokat u dak li jkun jesprimi lilu nnifsu. Fost l-oħrajn nistgħu nsemmu l-Poezija Plus, per eżempju, illi kienet tagħmel dawn it-tip ta' laqat. Eh, Pero tajb li najdu illi fl-2016 dak iż-żmien għadni niftakar eh, f'inizja med kien hemm Antoine Kassar illi eh, dak iż-żmien kienu koliex barra minn Malta u kien jattendi ta' spiss dan it-tip ta' palk ħieles u kien qalilna għaliex ma nibdewx norganizzawh aħna bħala Inizjamed. U minn hemmhekk nibtet din l-idea u jkolli ngħid li Inizjamed fil-fatt tat spinta lil dan il-kunċett u llum il-ġurnata huwa gost u pjaċir tagħna li naraw jinbtu palkijiet ħielsa oħrajn madwar Malta u anke Għawdex fil-fatt Għaliex importanti li anke jkun hemm spazji differenti kultant anki b'laqta differenti li fihom dak li jkun kif qed ngħid ikun jista' jesprimi lilu nnifsu. Il-palkieles naħseb huwa spazju ideali biex dak li jkun anke jkun għadu jibda jikteb jittestja l-kitba tiegħu biex ngħid hekk. Dak li jkun jista' jiġi jaqra u jara kif l-udjenza ġġarrab dak ix-xogħol, tirċievi dak ix-xogħol U fil-fatt imbagħad wara ħafna drabi dak li jkun jitkellem mal-udjenza, il-kittieba, il-performance, il-performers jitkellmu flimkien u jaraw ehm, dak li jkun, ġifieri ħafna drabi anke dak li jkun jagħti pariri sinċiera eh, fuq il-mod kif wieħed jaqra, fuq il-kitba nnifisha. U dan huwa spazju allura ideali fil-fatt tal-min għadu jikteb għal kittieba anke emerġenti, naturalment emerġenti Ma jfissirx li neċessarjament huma żgħar fl-età, jista' jkun xi ħadd ikbar fl-età li forsi għadu jibda jikteb, u għalhekk huwa spazju li fih jitħalltu anke kittieba emerġenti ma' dawk stabbiliti u kultant ukoll udjenzi li jiġu sempliċiment biex jisimgħu fil-verità. Il-Palk Ħieles ta' Inizjamed jiġi organizzat f'imkejjen differenti madwar Malta u Għawdex minn barijiet, sa teatri, sa, sa spazji oħrajn illi dak li jkun jissuġġerilna kultant, eh, dejjem bajnejna miftuħin aħna biex naraw eh, fejn ikun post ideali biex namlu dan il-palk ħieles. Eh, dak li jkun ikun jista' kifet najt jiġi minar ma jkollu għalfejn jibbukja qabel, jatina ismu kif ikun hemmhekk, U skont l-ammont ta' nies illi illi jkollna mbagħad nallokaw ħin partikolari, daqqa tliet minuti, daqqa ħames minuti. Ħafna drabi wkoll fil-palk ħieles ta' Inizja Med ikollna mistieden jew mistiedna speċjali illi ehm, ikollhom ftit iktar ħin mill-oħrajn, ġeneralment ikun xi ħadd li forsi għadu kemm ħareġ ktieb, jew xi ħadd li kollu xi performance partikolari li nafu li tkun interessanti jew idoq xi ħaġa partikolari u b'hekk ukoll ikollna ftit attenzjoni anke spotlight biex ngħidu hekk fuq xi ħadd partikolari. Inizjattivi bħal dawn huma importanti għall-iżvilupp tal-ilsien Malti għaliex l-ewwel nett fihom permezz tagħhom niltaqgħu anke ma' kittieba ġodda jew ma' performers ġodda, ġifieri kemm-il darba Ikun hemm xi ħadd li jiġi għall-ewwel darba, mistħi mistħi jew mistħija mistħija, u taqsam ix-xogħol għall-ewwel darba, u dak ikun ta' sodisfazzjon kbir għalina li Inizja Med u l-palk ħieles tagħha jservi ta' pjattaforma għal min anki għadu qed jibda jaqsam ix-xogħol tiegħu. U barra minn hekk anke sabiħa din is-simbjożi ta' kemm tal-Malti u anki ta' lingwi oħrajn li anke jiddakkru minn xulxin f'dan is-sens u fl-istess waqt ukoll allura narfu anke r-rikkezza tal-Malti u naraw ukoll kif jista' jikber eh, mhux biss permezz tal-kidba nnifisha imma meta dik il-kidba tiġi mleħna u motija l-ħajja b'dan il-mod.